Менә бит әле җәмәгать, Шәледә ипи пешерү пекарнисына килеп керде. Монда кызлар шаугыр килеп, менә чибәр-чибәр кызлар, чибәр-чибәр ханымнар эшли. Ханымнар, кызлар, әйдәгез, кая менә монда җыелабызмы? Бу ипи пешерү пекарнисына ничәнче елдан бирле эшли? Исемегезне әйтсәгез иде. Алимә. Галимә? Әйе. Ничәнче елдан бик эшли Галимә ханым? Бу ничәдә? 30 ел инде маңа эшләнгән. Ничәдә була ул? Ә, 6 ел эшли инде. Менә шул 6 елда беренче пикәне ашага сихтаны керде мин эшкә. Ә, монда кердегез инде. Әйе. Үзегез шушы авылныкымы? Үзем шушы авылныкы. Әйе, монда тормышка чыктыгыз инде. Тормышка чыктым. Ага. Ә монда күпме ничә еллар эшлисез? Элек кайда эшләдегез?

Шиномонтажда. Ә, шиномонтажда эшли. Ә, акча ягын сорамадым, ничек соң? Аллага шөкер бик әйбәт. Без акчага канәгать. Акча ничә сум? Болай канәгать дидең син дә. Бер уннар унберләрне алабыз. Ай саен Ай инде. саен. Ага. Айга уннар көн эшлибез. Әйе, әйе. Монда барыгыз, әйе, э, ни, шул җитә инде. Җитә, җитә.

Заказ кем өчен инде? Уникеләр була, бердән. Ә, сез монда заказ буенча эшлисезмени? Менә сезгә шушы печеньены бүген заказ итеп бирделәр инде. Аны без үзебез эшлибез. Без аннан соң ипиләр, батоннар эшлибез заказ белән. Ә моны бу болай кибетләргә кая тарала менә бу? Казаннарга да җибәрәсез? Ә ничәдә бетергән мөмкин бүген эшегез мәсәлән? Ну, уникеләр берләр була инде. Төнгеме? Төнге. 12 берлә бетерәсез? Кайчан чакларга өлгерәсез соң сез? Кайткач. Кайткач, ә өйдә терлек туар бармы? Аларны кем карый? Аларны өйдә без өйдә көне үзебез, өйдә уңа көн мужиклар карый инде, семья. Мужиклармы? Бала чагалар бармы соң? Алар кая эшли? Мин эш балам бар. Алар мәктәптәме ничек? Ә, кияүдәме инде? А, Семьялары бар. Әйе, әйе, әйе, әйе. Дагында килен белән малаем бар менә шул. М, Сез тумышыгыз белән Шәле авылына инде. Мгм. Шәле, менә кызлар эшлиләр. Бүген тагын нәрсәләр ясарга уйлыйсыз? Э, Чирата печеньдән соң батоннар ясыйсыбыз бар, ипиләр ясыйсыбыз бар. Әйе. Ике төрле. Тәмле булочкалар инде, песоклар белән. Менә шушы һөнәрне сайлагансыз, бу кеше бит инде һөнәр, менә кем булыргадыр хыяллана, шулай бит мәктәп елларында. Менә син кем булырга хыялланың, матур кыз? Мин иң элек повар буласым килгән иде. Ник алай повар буласың килде? Пешерергә яратам. Әни кертмәде, но Әни кертмәде? Барыбер дә монда килдем. Әниең ник кертмәде? Әниең кертмәде, ничек? Анда парлы һава дип инде, теге... Ә, парлы һава. Авырак булыр дип инде. Организмга. Кертмәгән инде организмга. Бик керәсем килгән инде. Ага. Аннары кая кердең укырга? Парикмахерская. Парикмахерская? Ә ник парикмахер булып эшләмәдең? Менә күңелемдә юк. Ә, күңелемдә юк. Коман тарта. Монда тарта, ә бит? Монда рәхәтләнеп эшлисең инде, шулай бит? Кара, монда гел Печеньләр пешергәч, әйдә син бара тор. Ә, монда куясыңмы? Монда куясың. Ага. Син э, ни, э, гел печеньләр пешергәч, э, монда әйбер пешергәч, өйдә пешерәсең дә килмидер инде. Күтәрелеп тә карамыйсыңмы, шулаймы? Туйдырамы? Камыр эшләрен биеп нитәсем килми инде. Өйдә. Пешерәсең дә бар нәрсәгә. Ә өйдә кем пешерә? Картыңмы? Бирә. Ә? Юк, ул пешергәне көтеп тора. Юк, камыр ризык бар. Тәмлерәк пешерәсең андай. Ә, тәмлерәк. Барыбер үзе пешерми инде ә бит. Син кайткан төшкә юкмы? Юк. Синең пешергәне көтеп тора. Вафиятләр генә. Мишкә керә. Ә, 15 минутка мишкә куясыз. 15 минутка мишкә керә. Ага. Менә 10 Ә, шуннан пешеп чыга инде, ә? Менә мичкә киттек, җәмәгать. Мичне ачабыз. Кара, төнге 12-ләрдә кайтасы икән, картың дип әйтим инде татарча, картың ырышмыймы соң? Кайда йөрдең дип. Әйтми минем, чөнки минем өем ике ел аркылы гына. Ә ике? Әйе, әйе. Бер минутта керәм, бер минутта чыгам. Башта бер җырлыйм сезгә. Эх, сез матур кызлар, әйдәгез, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Син кияүдә түгел диләр исемең ничек әле? Гөлназ кияүдә мин. Эх, алдадылар миңа Гөлназ кияүдә түгел дип. Эх, син Гөлназ, Гөлназ, ник шаяртасың? Нигә миңа тормышка син чыкмыйсың?